Dichuo be onge ma manya, akia ni atim mane. Akia ni amany dichuo onyuoma to akia ni atim nang'o. Ei yawa! Journey gini ka biro oweya aweya, akia ni atim mane, atim mane, aring alal? Ei yawa! Ajony gadieri onego onyuoma ndalona oromo. Hey, yawa. Bine, bine, bine. Nang' onyako. Ber.
Intie. Antie. Eh, ichalo wende e kor gweng' ka. Ah, chalo ni in wende e kor gweng' ka nikech pok aneni ga e kor gweng' kae. To ito donga ng'eyi. An an ng'a?
Donge in jaduong' Okello? An jaduong' Okello? Eh.
Donge in jaduong' Okello? An to an jaduong' Okello ndiyo. Kasto?
Iluongi ni ng'a?
An nyinga Dorina kata inyalo luonga ni Adori. Iluongi ni Dorina. Mm. Eh, tindisori manade ni nyako. Mago to weche mage minyisago? Kaki romo ni in kaki ng'iyori romo ni ing'isa weche moko monego bed ni indisori yawa to kiling' mos to anyisi wach moningo ka ndisora ineno kimbas nonego bed ni ing'isa gik moko maricho richogo weche moko ere wach marach ere wach marach ing'eyo onego bed naluongi ni babawa koro kanyisi ni indisori pok anyisi wach moningo jaduong' ing'ama duong'

Dhimbele. Dhimbele. Sorry ka bwana, sorry. Dhimbele. Adhi mbele nade? Dhimbele. Awacho ni dhimbele. Oh, nyako.
An adwaro ni wadhi wadagi. Mane dholuo mane wadhi godo mbele. Nyako sorry ka. Ni seri, iseri bath dalana. Awacho ni An seri. adwaro ni mondo Baba, aya, wan ok osere.
Ling ane mos ane ma wuoyo. Awacho ni ling mos. Omera jaduong' okelo. Eh. Ang'o ma tiendi ichak ikele dalana? Nyara moro nyocha isedhi ma wuodi odhigo. In be nyara matin ichak iduoge. Omera wuod Okelo, Omera Okelo. Ah, Ang'o ma chandi? gima chanda Apenji to ni ang'o gima, midwaro? gima chanda to onge ja- Iseriembo mon ah, adi? Iseriembo mon adi? mon onge maseriembo.
Ang'o midwaro nyara ne? Adwa Anyang'? nwa- adwa- adwaro ni wadhi wadag Ling' ane kode. mos, ling' mos. Anyalo to kata wigi gini ling' mos. Sorika. Anyango sorika. Inyisa ni jaduong' ne nyisi ang'o? Dong' an oyuda ka wuotho ka to ng'isa ni na no na ber no dwa no duoma. Omera jaduong' okelo.
Ah. Ang'o ma chandi e nyiga in? Apenji ni ang'o ma chandi e nyiga? An nyako ni mane ber na emomiyo na dwaro ni adhi adak kode. An emba nyiga te beyo ni. Nyiga. Jaduong' okelo ang'o ma chandi e nyiga? E gima temo penji jaduong' okelo. Gama ni sim ni mondi. Koso ni semi odi chuo ni namba. Lwe sim. Jaduong' okelo. Kik ayud gimiluongo ni namba koseve sim ni. Mane gi ne Namba pok nomiya, namba Lemos. nyako ni pok Ang' nago omiya. ich mineno ni jaduong'. Kik iwe nambasni. Ero gik mineno ich- tilwargo wuondi. Ang'o mimanye nyara? Nyara ni ineno ka poti lokri ane achieng'. Ne- ne- a- Anyango lokri ane. Ere guma tin? Nyara ni ineno ka potin.
Nyako no Ijaduong' osepo, nyako moduong' no ma ose- chike- ne nyako Nyako no osepong', nyako moromo chungo na nyathi. luyo luyo idhi kama idhiye ayudi e dala kanyo mos abiro dala kanyo jaduong' okelo An. kik a- asi awacho ni kik achak ayudi nyara mineno ni Sawa. Ka- awacho ni kik achak ayudi nyara mineno ni luyo idhi kama idhiye Ka timo makosa tiwena. nyara ing'a jaduong' marang'ongo ni wika kuode ni isike isiko stir luori mana gi nyithindo matindo Wena waya ka koso.
idiyo na nyithindo bath chiel sa te wi ka du kuode in jaduong' mang'ongo ni luyo idhi kama idhiye lu dhiyo dhiyo awacho ni dhiyo okeda keda pile pile jaduong' okelo sando na sanda nyath kana chako mach sani oduoge mar ariyo ok nyalre kare gidwa keta keta nang'o dala ka obed achieng' chanda obed min achieng' chanda obed nyawa gire chanda Anyango be sani oduoge jaduong' Okello. Kare nyithindogi ang'o ma gidwaro koda dalani? Anyango, bi ane ka. Eh, baba, iluonga. Un ung'enu wi- uthaga dala ka un. Baba koro Uchanda.
wachandi nade? Baba wachandi nade?

Er iol, iol gi bedo dalana ka ok adagi. Er ok adagi, wacho maber ni iol onego nyuomi sani ng'ang'ongo. Ling' mos, ling' sama wuoyo. Anyalo toyi gi gini e. Sori bathe ka. Awuoyo kodi timbe dwaro lroko koda wach nade? Ineno na mbasni? Kar nyathi ofuo kabisa. Hey. Gima dwana nyisi, dalana ka ok in ema chiko dalana. Ng'iya sama awuo kodi. Dalana an ema achiko. Iwinjo gini gima sori bathe ka. Dalana an ema achiko. Achako ayudie ni ibedo e bath chiel, ni ibedo e bath chiel ni iwuoyo kodi gi jaduong' Okello kuonde ka. Iwinjo gima anyisi Anyango? Koro Iwinja. pachane bath chiel baba. Iwinja.
Apenji ni aiwinja? Awinji.
Ayude ni inyuomi gi jaduong' ma onge kata gima nyalo kelo na e dala cha. Ayude ni inyuomi gi jaduong' ma onge Kachuok da biro.
Awinyisi ni ayude ni inyuomi gi gi jaduong' ma neno ma onge kata gima nyalo kelo na e dala cha. So ribute ka pok atiek kodi. Mokwongo imiya stress mang'eny. Anyalo bukora anyuol nyathi ma fine, anyuolo nyathi ma fine kendo arito nyathi ma fine. Lokri ane aneni. Arito nyathi ma fine kama. Kasto ni jaduong' okelo be sani lidho anyango achieng' mara nobukore oketho. Sani oduogo anyango. Manyocha nyako manyocha ang'eni ema dwaro miyo abed momewo. Anyango mineno ni winj gima nyisi an mineno ni. Ang'a mang'ongo asekalo experience madongo dongo. Baba kata sana duong'. Iduong' to kinyal romo koda. Ling' sama wuoyo ibiro miya goyi gi ginie. Koro in ok ine ka ti. Eri ti.
Ok adagi. Ti ti nyalo ti to kinya ti kama gisegikeni. Anyisi ni manje ndi chuo ma fain mibedogo. Jaduong' okelo werigo. Koro Jaduong' kama okelo fain- oseketho koro dalana kama mok fain adwar. pok dabiro to.
Awacho ni weduokori koda. Lu yo kai weduokori koda. Anyalo toyi ka nyuogo. Ai kare nyithindo aila gani ma roka roka ma. Ei yawa. Eh nyamin gi luong nyaminu obi ka. Luong na nyaminu obi ka. Yara mahero. Isebiro. Sibiro.
Adwa ni wuoye gi nyaminu cha. Nyaminu nyise ti design mar chwo minyalo wuothogo. Mm. ok ni sate nyaminu osiko mana gi jaduong' okelo anyango uh, Achieng' maru ma nyaminu maduong' nyocha jaduong' okelo kethona modhi gi wuod okelo sani jaduong' okelo chako oduogo ketho nyaminu mineno ni tafadhali bede gi nyaminu imi advice Ah, nyaminu oroma mineno ni nyathina haya dhi miya advice. haya kawe gigi terna ot mm.

Iywak ang'o? Nyamino en ang'o? Are ni an mama. En ang'o? Wuowa ling' ling' ling' ling'. Mama otimi nade? Dong baba ema ema ok dwa ni mondo abed gi jaduong' okel. Ah, to dong baba nosekweriga. To koro an koro ka Aneno ka duong'. Ling' wa ling' ling' ling' ng'iya ng'iya. Eh koro kona. Koro en ang'o ling' ling' ojri koro kona. Koro in baba, baba yuda ka chung' kucho gi jaduong' okelo. Ka- Kasto Kasto? kona Mm. ni en kik ochak oyude gi jaduong' okelo kendo ni amany fa- fine boy mondo ema kelne. Ah, dong nonyisa. Dong to dong baba nosekweri ni ki wiya iweri gi wuoyi go. Koro koro kata in gi anenya nyathiwa yawa. Apong' dalawa kaendi adhi ti dalawa kaendi. eh. Onge Koro- kata wuoyi mosebiro Koro mondo omanya. Okelo cha dhi konyi Koro gang'o? jaduong' okelo.
Dong koro nadhi dak kode. Ah ah, oke- okelo cha onge kata tich. onge gima odhi konyi go ling' an adwa wang'i. nonyuom mana adwa nawuog awuoga kaendi adwa mana ni mondo onyuoma mano kende an awinjo ka aseol
koro kiseol koro okele mineno
koro idwa nadhi anyuoma gi mano an mago ok adwaro adwaro jaduong' okele madwaro dong' dong' okele cha nigi nigi nya- nyaka nyithindo

Gimi chame mikwano. Magi to koro nyithindogi nobukore oweyo taya ka liel. Ee yawa. Magi to, magi to koro ang'o manenogi? Ma pi nochi... Anyango! Anyango, An, mano in ema iyiena. In e Anyango. Anyango dhi kure? Sori bathe ka inyisa yaye, ok achwadi ya. In inakoni an aonge kodi weche mang'eny. Anyango dhi kure? dong' Anyango nowuok nyoro. Pok oduogo nyaka sani.
Oduogo.
Hey,
Anyango ikoni Anyango nowuok dala ka. Mm. Awuok adhi manyo to nyathi to wuok dhi bayo. Awuok mm. adhi manyo nyathi wuok dhi bayo. Donj ot. Nyara ma, nya, Anyango dwaro ng'eya ni an ng'a. Dwaro ng'eya, weya weya nyaka dhi ne ka sirikal. Dwaro ng'eya ni an ng'a. Awuok adhi manyo nyathi bo wuok dhi bayo. Awuok adhi manyo nyathi wuok dhi bayo. Be gima timore dalana ka? Ya nyasachiel jaduong' okel ni bong'e ya nyasachiel. Yaani jaduong' okel ni bong'e nonyalo nindo e jela to kia. Mon to riembo tieko. Sani oduogo chando na nyithindo. Haya, nungo piny kirom but wang'ni to dwa yie ni amba romi. Wang'ni.
Yako. Wuoge ok idhi manye gima ji nyalo chame. e odni. Wuog e oko idhi many kuma ji nyalo chamo, ok ni igo pieri e kom kanyo to ok i- Wuog e oko idhi many kuma ji nyalo chamo ot ka. Dhiye kata dhiye kata e center malo kuch idhi nyiew kata kuma Senta, imiya pesa. pesa in godo kanyo, pesa ma Ana onge pesa pesa, manyoro na pod mi siemo. siling 200 cha Koro isetieko. siling mia ariyo timo ang'o? Siling mia ariyo timo ang'o?

Jogi te matimo ang'o e Facebook ya? Facebook ka te mitimo madongo. Koro ma sani gibukore gimedo sianda kia kia ng'a. Sianda ya koro gitimore go nade TikTok ka ya. Jogi te mamedore gi weche mang'eny. Hey ya. Hey, hey, hey, jo TikTok gi. Hey, TikTok te manigi weche. Eh. Mana noni mang'a machalo mana nyango nyara ni. Anyango sori ane ka. Lu ane ka ibi bathe ka. Anyango. Mm. Ma in. Ma an baba. Iduogo?
Aduogo. Iduogo iduogo lima.
Ano ka duogo limi. Mm. Jaduong' okelo riemba. Jaduong' okelo riembi.
Mm. Tapenji ni Anyango iduogo ka un ji adek. Baba magi nyithinda. Magi nyithindi.
Mm. Ang'o motimore?
Baba jaduong' noroma gi koko. Mm. Jaduong' okelo dwa mane an matiti timo bajet e ot. Mm. An manyiu chiemo, an maluoki, an koro sama no adhi da koda. Nyakwara chunga ne bathe ka.
Dine ne koda. Odhi mondo odhi olok koda. Nyakwara chunga ne bathe kanyo. Lokri ane nyara. Achieng' eh, Anyango awacho ni lokri ane. Mano kaka jaduong' okelo wang'ni otimore kodi. Nyara ma nyocha nigi dende te, nyara ma nyocha ni fine. Baba mtoto ine. Apenji ni achi ni Anyango. Nyithindo haka cha. Anyango, ka niwuok ka niwuok ka in single. Sani tiduogo ka in plural. Jaduong' Okello kawi ka in single to duogi ka in plural. Be gima nyalore e dalana ka. Nyithindo gi te adwaro pidho ma chaka pidhi. Maheru be kaka nodhi bayo pok oduogo. In be iwuok Akoro meru kisedhi hapo koro donjo kanyo na. ling' ane mos ane ma wuoyo. Ling' mos ane ma wuoyo. Meru kaka nodhi, nodhi bayo pok oduogo. In be iwuok idhi kuondeni pok iduogo. Koro sani iduogo gi nyithindo mang'eny gi an ema adwaro pidho. Biwinjo ka mano gima timore dalana ka. Baba koro ati dwa nadhi kanye yawa. Koro kor yemba imbi chak ilokori koda baba yawa. Achieng' nakweri, nakweri nyathina. Kod jonyuolna.
Anyango nakweri nyathina mineno ni. Jaduong' Okello ok en jaduong' maber. Jaduong' Okello en jaduong' madwa ni kethna dalana. Koro ka nachako dong' baba dong' nober. Dong' olokore mana nyoro nyoro kaka asenyuolo nyithindo ariyo. Koro olokore nikech bajet gi. Magi e gik ma nidwaro. Anyango wang' cha ka nobiro, Nobiro gi nyithindo mang'eny dalana, noriembi. Imbe wang'ni achieng' iwuok idhi, kisedhi iduogo, kiduogo iriembi. Ibirona gi nyithindo, ito wang'ni ibirona gadek. Eh, baba.
Eh, Nyaminwa ni oduogo. nene, nyathini oduogo. Oduogo gi ka en plural. Nyaminwa.
Chung'ane bathe koni iwuok. Ondiek. Chung'ane bathe koni. Oduogo ka en plural.

Sani achieng' nya- anyango be wuok duogona ka en plural nowuok kaachiel nyithindo gi te odwaro kelo ni ane mapidhi nyithi achieng' apidho moromo madongo dongo ochaya ka guok Baba koro adwa dwaro magi ni ebe kanyakla obiro nyithindo. dongo dongo dwaro chaya ka guok kare nyithindo gi ang'o mudwaro un ma gima ok nyalre ne Dwaro kanyakla ne biro. achieng' ne onyango ling' ane ling' mos ma gima ok nyalre

cha thagora gi nyithindo nyarani nowuok ka en single sani oduogo ka en gi nyithindo luyo anyango luyo Koro koro nyithindo gi kaka Ng'e. nyithindo gidhi kata gore piny. Kodi cha. Te- tela Piny oro tiyo ni kisungu dendo ni tela tela tela twende bwana twende Dong baba kata Mm, ling mos kokamano luw bang'a adwaro nyiso luw bang'a Luyo nyaka ka jaduong' okelo dwaro ng'eya ni ang'a. Joma onge dhako sani gitemo winja winja mat Tek ma koro da dhako cha nitie dong' do yuena kata diel yare niya. Eh. Awinja winja matek ma da nyalo yuda yuda dhako moro ma nyalo nyuom ma serious. Dowinjore maber. Ai. Ah. Nyanga nyangane. Eh, echa nyanga. Eh, ah, koro

Magi ang'o? Ang'o mikelonagi kendo? Magi donge nyithindi. Ne nyara chunga ne. Nyako nasenyisi ni ok adwar neni e compound na ka. Chunga ne batha ka.
Chung bathe ka ne. Jaduong'. Inyalo kawo nyara mikethi kasto ichak iriembo ka en nikawo nyara ka en single. Sani duogi ka en plural. Nyako noroma jaduong'. Ne ling mos anya pa mimi nano ni. Luwe ne we don't record. Wagam ni kom unda kon. Kama ne gini. Wagam ni kom.
Onge kom igamo na. Odwaro ng'eya ni ang'a. Kom migamo nawacho ni onge we gamo na kom ok adich gi gubede kombenigo. Chuorie kom ka anyisi Ok guma- adich gi bede kombenigo Chuorie wuoyi kom matin. ka anyisi guma otimore, guma Onge notimore. gima nyalo winjo kikawo nyara mapod tin, ikwale, niwuoyo koda chieng' mane ikawo nyakoni. Nyaka yudu kouso e rwe bath bungu cha, in mineno ni in. Be ne mano nyisa ni mondo ating' Mineno magi? otieno mondo Ng'i. ikon. Ne. Nyaka iwinj gima nyisi, ineno nyithindogi? Chiko ita winji. Adwaro ni ya gima itim wuoyi matin. Eh. Kaw nyithindogi kaka nisekawogi to kok inyal bedo kodgi eh, wena nyara dhigo nyara ne ni single ling mos eh, ok anyal bedo kodgi nyara ne ni single ok anyal rumo wach to imbi rumo wach Ineno nyithindo ariyogi? Anenogi.
Kaka inenogi maberno?
Ee. Mago nyithindi. An ineno nyarani ka nikawe, ninene ka en nang'o? Nakawe single. I kendo ing'e maber ni kawe single. Ee. Sani riembe ka en plural. Ng'ama dwa dhi pidho ni nyithindogo? Donge in ema inyalo dhi pidhogi dala kucho nikech Aya. an koro gi Roma. Nyara.
Ne, dhiuru babau, luw bang' babau, Dhir baba. luw bang' babau. Donj ot kuno. Nyara pod tin ma ok thagre, nyara ok thagre. Donj ot ka. An apidho nyara, Daun. apidho nyara kaka nanyuole. Ok inyal kelona minyuolo, Nikech nyako kaw noroma. nyithindi, kata koromi. Nyako noroma. Weye gi nyathinda, weya nyara dongo. Nyithindi, pidhi riti. Ok inyal ikona nyathini, isandona nyathi, ikawo nyathina ka ne single, tiduoge ka en fuluron. Ng'ama dwa pidho ni pluralness nigo. Ijaduong' ofuwo mana kama. Una mufuo Kwanza gi nyari. nasana Una ga mifuo gi ngofu. nyari no mufuo. Inyadhi duong' ofuwo mana kama kare. Ina mifuo gi nyari no Baba mufuo. wako fuwe we anyo baba wa. Pidhe iwinje kaka pith tek. Apidh nyako maduong' maromo kama kasi idwa tugo. Eh, Iwe mana ni Kwani we duoko mani- rikoda mani ne pidho anyalo goyi kata e dalani. Baba goye. Anyi ne we duoko rikoda mbatin. We duoko rikoda. Kik iwe ni anyalo leng'ora ewi ka kwach. Pidhe iwe ni pith yo. Teme mago ero in gi nyako gi wuoyi. Teme. Iwinje ni iwinje ni oyot. Nimbe kare kare jaduong' mana ofuwo kama. Ya magi to kawo kit kwere gi ma magi ancestor gi lawo. Magi e. Magi ancestors gi law. In achaka yudo ni tuwe nyara dhodhi. We opidh nyithinde go kaka ong'e, nuna yo. Ok unyal sano na nyara kote.